Salam dostlar, bu gün Blender sapaklarymyzyň on dördünjisinde PolyBuild guraly bilen dowam ederis we indi PolyBuild guralyny size men düşündirmäkäm başda başga bir zat düşündiresim gelýär. 3D-de poligon diýip bir düşünje bar. Poligon düşünjesi näme? Meselem, häzir biz şu taýdaky obýektleriň hemmesini saýladyk we bolduk. Bärden meshlerden monkey head çagyrýas, monkey head. Mankýediň bira basyp öňüne geçýän we ine size görkezýän. Indi we bärden statikany açýan we size bärde şu mankýedimizde näçe sany face bar, näçe sany age bar, näçe sany vertex bar, hemmesi görünýär. Indi, biz hakyky durmuşda şu Mankiheadi has hakykata ýakynlaşdyrmak üçin, ine, şuny ýalak dörtburçlak ýagdaýda bolsa, bizde hakykata meňzänok. Eger-de biz şu Mankiheadiň şul poligonlaryny, ýagny şu feýslerini hasam köpeltsek, bize hakyky durmuşda has ýakyn ýagdaýa gelýär. Ony etmek üçin, ine, Age Mode-a geçýäs we ine bärde Modifier-leri saýlaýas, Add Modifier diýýäs we Generate-den Subdivision Surface diýýäs. Ine, siz bärde görnenok Object Modne yzyna geçýän. Ine, başda Monkey Headimiz ine şu ýagdaýdady. Indi biz şu Monkey Headdäki poligonlary näçe köpeltdigimizçe şu Monkey Head hakykata hasam ýakynlady. Ine, üns beren bolsaňyz, ine başdaky ýagdaýy. Ine bolsa poligonlary köpeldenimizden soňky ýagdaýy. Ýöne üns beren bolsaňyz bärde feýsleriň sanam ummasyz, eýjleriň sanam ummasyz, werteksleriň sanam ummasyz. Indi biziň bärde bize peýdasy Monkey Head'imiz hakykata golaýlaşdy. Ýöne poligonlarymyzyň sany köpeldi. Poligonlarymyzyň sanynyň köpelmegi bize meselem häzir diňe biz şu taýda bir objekt ýasasak onda kän bir zyýany ýok ýöne emma bir howly ýasasak bir howlyň içinde jaý ol howlyň daşynda adamlar we oň daşynda Birki sany haýwan ýasasak, onda biz bize şu görýän poligonlarymyz kompýuterimize agram salar we has-da aňyrky ýagdaýlarda, mysal üçin, programma girmek, daže şol ýasan proýektimiziň içine girmegem mesele ýagdaýa gelip biler. Käbir ýagdaýlarda işläp otyrka kompýuter programmadan daşaryk zyňybam biler. Şoň üçin biz PolBuild guralyny ine biz şoň üçin ulanýarys. Indi bärde bul modifierimizi apply diýip şahaňyt edýäs. we taba basyp edit moduna geçýän. Üçe basýan face moduna geçýän we bärden bir face saýlaýan we shift D diýip bir face saýladym we ony şu ýere goýýan. Indi e, numpaddan D knopkasyna basyp golaýlaşýan. Golaýlaşandan soňra şul saýlan face'imi S basyp ulaldýan. S basyp görşüňiz ýaly ine ulaltdym. Ýa-da biraz kiçeldi bileris beter uly ýagdaýa geldi şu wagt. Ine şu ýagdaýa getirdim. Indi şu ýagdaýa getiremden soň P basýan we selection diýýän. Selection diýemden soň şul face şul obýektden aýry bir obýekte ýagdaýyna geldi. Indi taba basýanlarym çykýan. Indi şu face'imi saýlaýan we ýene taba basyp edit moda geçýän. Edit moduna geçenimden soňra bärde indi snap'yň üstüne basýan. Face saýlaýan we face project diýýän. Indi biziň polybuild guralymyz nirede? Polybuild guralymyz ine şu ýerde. Ine üstüne basanda görünýär polybuild. Biz indi muň üstüne basýas. Indi poly build guraly bize näme üçin gerek? Ine, şul face-miziň ýanyna golaýlamyzda bize üns beren bolsaňyz, ine şunýalak çyzyklar ýa ujuna golaýlasak şunýalak gök reňkde nokatlar döreýändir. Indi poly build guralyny biz nägilek ulanarys? Bize bärde snapping-den face project-i açanymyň sebäbi häzir biz şu obýekti Feýslaryny kopýalamyzda şul Monkeyhead-iň ýüzüne has golaý ýagdaýa gelsin diýip Face Project-i saýladym. Indi biz şu gök çyzyk ýanandan soň şonuň üstüne basýas we indi şul aşakdaky Monkeyhead-iň kellesini yzarlap başlaýas. Ine. Şu ýagdaýda iberläp başlaýar. Ine dostlar, meň düşündirjek bolýan zadym näme? Indi biziň şu ýokarky obýektimize üns beren bolsaňyz, bir sany feýsimiz aşakdaky feýsleň 9 sanagyna, 10 sanagyna deň ýagdaýa geldi. Indi meň düşündirjek bolýan zadym näme? Pol build guralynyň asyl manysy näme? Indi biz şu aşaky Mankheadimiz saýlap shade smooth diýsek indi şul ýylmanak ýagdaýa geldi. Ýylmanak ýagdaýa geldi. A indi ýokarky facelerimiz näçe uly bolsada shade smooth edenimizden soň bulam ýylmanak ýagdaýa edil şol ýanak ýagdaýa geldi. A ýöne ýadyňyza düşýän bolsa bu aşakdaky facelerimiz kändi. A ýokardaky obýektimizde bolsa faceleriň ýüzi azdy. Meň diýjek bolýan zadym näme? Indi şu taýda biziň polybild guralymyzyň manysy biz köp sany feýsli ýa-da köp sany poligonly obýektleri ýasanymyzda şeýdip şunýalak üstünden yzarlamak usuly bilen az poligonly ýagdaýa getirip bilýäs we şeýlelikde biz öz kompýuterlerimiziň doňmasynyň ýa-da bolmasa poligonlaryň has köp bolmagynyň öňüni alýas. Ine dostlar, on dördünji sapagymyzyň soňuna geldik. Sapagymyzy halan bolsaňyz kanalymyza agza bolmagy, laýk basmagy we kommentariýalarda öz pikiriňizi ýazmagy unutmaň.